Ka lawm ta hriat a, heng kan bial hruaitu te, bial Sunday School hotu te nen kan indawr tir aṭangin min nghak hlel leh a, min duh ve tak tak ni awmin min dawr thiam a, ka tana phu rawng takin min siam thiam a, tin kan han indawr a chawm zel naah pawh an beng a var a.

Hun reng tak kan la bâwl ang chu, tia rilru pu Sing te nia. Mahse, tun kâr chho kha kâr hmasa aṭangin khawsitpui leh rannung seini kan inbet ve luat mai a, tun kâr kal tan pawh kha office ka hawng thin lo va. Chumi min rawn kan pah chuan Aizawl aṭangin Miminah an lo kal a, helai hun an rawn hmang ve hlauh a, an chungah ka lawm a, thut han sawi lâkah chuan,

Kan thupui sawitu tur theih loh vanga kar hnih emaw kal ta vel a ruat chawp chauh a nia. Hun a tep teng lutuk a, a tan hian inbuatsaihna hun a tlem lutuk a. Chuvang chuan hun a neih tlem em avang hian tawngtai pui ang bu a nia. Tichuan Pastor Thlarau lo thupui sawi tur chu kan tawngtai pui a ni. Kei chanho nei lo deuh tura inngai eng thawl takin ka awm a.

A chawh chilh tawh khawp mai a rei ka hnai lo. Eng pawh ni se a tlan chhiatna hman pawh awm tawh lo va, dar a ri zui a, inkhawm turin gate in ka han thleng a. Biapuii pa ten Pastor khan thei hrang a tum leh si a, chuvang chuan a ngai dawn lo ve an ti a, thlamuang takin a sirah hian ka ka thlu a, eh, Thlarau lam khawpui sawi thut a ngai leh lo tur kha

In lei in nen a in lei in pawh ni chiah lo a pakhat alo kal a hei dam lo i tawk tlai a pathian hun in rin thin kha i rawn kawm leh lup mai a beisei riau mai che a rawn ti a e ni tak alawm ka ti a pathian ni duh ka nen a tlan chho vat a a nih ka thleng a.

Pathian i tu ka nia tih ka hman tawh hun a tam lo bawk a ni. Ka tinah chuan duh tawk tawh la, ka sawi ve phawt a la ka ti a. Tichuan ka sawi ve a, Pathian duh te ka ti sawi a, a lu chungah pui ka hman a, ka tawng chai a, ka hawhsan dawn ta a. Nakinah kan sawi zawk leh dawn nia tiin ka hawhsan a. Tichuan ka hawh a, duhthluan kan kil a, kan inkhawm a, inkhawm banah Thisen rual a kan rawn bawl pui tek a nupa te biak in bulah quarters nei kan nih vangin an rawn leng lut ta. Chutih lai chuan biak in dar a ri val val mai a, a ri kha hun a ni lo tih kha sana kan en a kan hrethiam a, an vaw sual nge aniang naupang dinhlein an vaw palh aw kan tia, a rawn ri leh thin a vuak sual chu ni thei lo. Tichuan, chanchin kan rawn ngaihven a, mitthi kan nei a lo ni a, tunge tih ka rawn zawh chiang a, zînga ṭhat deuh a tih tih nakinah kan sawi zawk leh dawn nia tia ka kalsana kha a lo thlir em mai. Mahni ruakah Joseph zai hming thanga Mizoram pumkhawpa zai ti ang lar a thi thawt a, a inkhawm vang counselling a pe zo, phone a counselling a pe zo, a tlu a ni awm e, a thi thawt.

Thalai kan la nih vang hian hun zo va a cheu lo kan ni kan tih vang hian kan thit bik dawn lo a ni reng reng lo. Kan pianlim a, kan hawng a, kum sawm sarih uar an ti tih a inbel pakhat mah kan awm lo a, thithut thei vek kan nia. Chuvang chuan kan hun nei hi tangkai takin hman duh duh nu pakhat a in entir a an ti a lo.

Kan rawngren kan thlir a kan hlir ve a, a khawi hunah hian nge sawi rei deuh tih a la, a khawiah hian nge sawi tawi deuh intihhriat ka hun lawm an siam tih te kan hre a, a hawi khatna hi chu rei lutuk lo deuh te pawh a tum ila, zainah hian duhkhanna tih hmanga Pathian thu sawi ka tum a, ka tluk chauhma Pathian in rem a tih chuan kei zawngin Pathian treatna avangin chutiangin ka ti ve lo tih sawi a, chawhnu lamah, pan lama hriat leiah leh vanah tih leh. A thukhâkna an rak tuk zânah Pathian in ram a tih chuan tih tak zeta Isua zui tih sawi ve dum a ni. Zainah hian kan thuinhmahna tûr Pathian thu hmun biami han chhiar kan tum a. Deuteronomy bung sawmthum châng sawm pakua, Deuteronomy bung sawmthum châng sawm pakua leh chanchin ṭha lukasia bung kua, Chang sawmhnih pathum leh sawmhnih pali, sawmhnih pathum leh sawmhnih pali kan chhiar leh dawn nia. Pathian thih ngaithla u, Deuteronomy rum sawm thum, chang sawm pakua, In hmaah nunna leh thihna. Mang sawma leh an chhia ka dah tih tunah hian inchungchang thu a hretu atan lei leh van ka ko a ni. Chuti chuan nunna chu thlang maw rawh u, in nun theih nan nalni leh in thlahte nen in hmang ah nunna leh thihna mang sawma leh an chhia. Pathian thil ngaih thlak chhun zawng ang chanchin thla luk a ziak kum kua chak sawmhnih pathum leh sawmhnih pali din amah vekin mi zawng zawng hnenah tupawhin mi zui a duh chuan mahni hlawm pawisa lovin nih tina kraws puin mi zui i rawng si. Tu pawh a nun hum him dawn bia a hming in a chang a nang a, tu pawh keimah avanga a nun chang a piang in chu mi ngei chuan a hum him ang. A thu thiang in kan hriat Pathian in kan hra tan a tharim a tui sawm sak rawh se. Amen. I tawngtai tu lo pa. Chawngtlai Pastor Biamasih an fate mitthawngpui vawisawm pakhatna dam taka min hruai thlir avangin inhming kan fak alawm thu kan hrilh a si. Zanin ah hian ngaih kan neih a, che chu i thlarau hi an rinhna thu a ni. Aw lam pa! Kan fel lohna te, kan bawlh hlawhna te, kan sualna te anga min thung run lo va, i zangaihna ang zel a ro min rel sak a, i khawngaihna far chu zaninah hian a taka min dawn tir leh turin i lam kan rawn hawi a, khawngaih takin kan lam lo hawi ve ang che. Kan Lalpa Isua hmingin kan dil che. Amen.

Puitling Chin, Nupui Masala, Mizo nula tlangval insiam vek dawh nila Mizo nula Sing tih sang riat Zali Sawmli pariat in pasal tur in nei ve lo. A mang a thlak kan ral nasa tunah hian. Pathian kan sawi lo a kan Isua kan thlan lo chuan kan rawn ral zel lo. Silent service bo ten mahnia Episode Christian College kan tina Sikulpui te kan tina thawktu tur a la dawn a, biawn atanga Principal thlengin a thawktu tura hian Eng emaw zawk, eng emaw kawng tak chuan mipa lak that zawk na hi a awm ve a, a then chu hmeichhia chuan thla tin mood off te in ei thei bawk. Bakah a nau nei chawlh lak te ngai a, mipa chu ngai ve lo va. Mahse, Mizoram Christian College kan dinah thawktu tur an han la ngawl a. Mipain hmeichhia an la thahnem zawk, engvah nge a dil an tam zawk a hmeichhia an thiam zawk an thla zawk miau a, sikulpui mipa sikul sikul sen te kan han din thar leh a, hmeichhe sikul PC girls chu kan nei daih tawh a, mipa sikul kan han din thar leh a, thawktu tur chu kan han la leh bawk a, Civil Service Board bawk chu kan la leh a.

Pawmsawm tih dawn a vei daih tawh a, chuti lai pawh chuan mipa chuan min hman ta hle. Mahse, mipa sikul atan pawh kan han la leh a thawktu tur hmeichhia kan la then zawk. Engvang nge? An thiam zawk miau a, an tha zawk miau a, kan ral nasa lutuk. Mahni a kan unaute chihte piau inkhawmpui report ka chhiar pakhatah chuan an thalai

Pastor ka ni a, counsellor ka ni bawk a, tunah hian counselling centre bantu chhawr tangkaitu mi sang te la nawm tawh a, khaw zawng leh a chhe vel a mihring rilru put hmang leh kan nih phum chu eng emaw chen chu hre ve tawh a ka thei ngai a, kan ral dawn hetiang a kan tam chuan Lalisua kan than lawm chuan kan ral dawn, inhma ah nunna leh thihna ka dang a.

Political party a nih mai lo leh nih pawhin fim te min han thlir ula, tu political party lalai pawhin dan mumal tawk a lo vek tih ka duh. Dan mumal tun sorkara pawh a bikin sawi lovin a dan mumal lo a pahnihna an awm buk zawk a lo la, thalai mithiam na hmu zo lo kan tam ta lutuk in duhsak bikna.

Chuan kut zir tam sawmte chu eng nge tih theih a neih tih zirchhuah a tul tawh laiin Hripui leng Covid nineteen in min han run a, Covid nineteen in online class a hring a, online class in mobile phone a hring leh a, mobile phone in mobile games leh. X kan tih Twitter ni feed X, Elon Musk kan X tia thlak ta, IG te, Facebook te, WhatsApp status a update leh social media a chimna a hring a, kan hlahniam leh zual a. Tin, culture thlachhia kan hlauhva te duhtu sang tam tak a lawm ni ang ta a, kan nula te pawh chuti angin rui tur nei a lungawi em em, chaunthlai a bike a ring deuh a tlan a lungawi em em ringawt ni.

Ralva pa e, tih tlak tur nge, engtin nge ngawi thlak a tam lutuk? Tin sa kha mai in nei hna. Tunlai thla ta hian sa khua kan ngai nei ta em a tih theih a. Kohhran te hi social media kan ah lut bawlh bawlh a, a neitu Pathian a ni tih kha miah lo khawp hian kan ah a tawng tih tur khawp hian sa khua kan ngai nei ta.

Chutiang chuan America lama khuan lehkha bu tha an thlang thin a, NBA an tia, basketball lo zawk, National Book Award an tia. Chutah a finalist a tha thlang chuan mi chu nia, kan thiannu lehkhabu min pek chu, a bu hming chu Pathian a ropui lo, sakhawiin engkim a chaw hun ta ang tih ni. Garnish lam Greek ho religion poisons everything Pathian hi engmah nen lo mi boruak te in an fak na ani a lem lem ani sakhua hian khawvel ah buai na chak chhuak mai mai a tangkai lo min petu pawh college lecturer te lo min tawng ania.

Kristian apologies an ti a, Kristian rinna hung tu lai ber ber te kha Pathian awm lo ka sia chang changah a hnial a pui thin a ni. Chu mifing chuan hela hawi thu te pawh siam a, a thupui tun hma sawi chin chu Pathian a awm nge tih finfiahna a evidence kan hmuh ni loh chuan Pathian a awm lo a pawm mai tur tih kha,

A nih leh vawilah hian inkhawmah hian Nokia phone hmang ban phar rawh u le ti dai la, pahnih khat in phar chuan in lo phar ve mial a nia a, a bak chin ning miah lo a. Kum sawm kal tak kha chuan a kum sawm pawh la thei lo. Nokia phone hi in tin in kan kawl vek ringawt mai. Nokia vek hi ringawt mai.

Lal Isua na mi rual hi a ni dawn than lo va, in duh zawng in thlan luih chuan kan ral dawn kan lang hi. Tun atanga kum sawm thum a vei a hnuah, kum sawm a vei hnu a ni thei a, kan ral dawn. Pathian hnam thlan Israel meuh te pawh kha Pathian an thlan lo va, Pathian tum an zawh lo kha chuan an ral a ni a. Solomona lalla eng chuan Davida fapa nih vangin Pathian input a la thlak duh rih lawm a. Solomona fapa a rawn lala chim leh hmara an inṭhena a tawi zawngin hnam takin an run ral a. Hnam sawm leh a chanve te phei chu tawng thlen hian hnam bo an la nia. May ni sawm pali Sangha Chakua sawmli pariat ah David Ben-Gurion-an Hnamah Israel ram a buatna a tih laia US President Harry S. Truman-a'n a lo pawm hma kha chuan ram neih lovin kum sang tam a nat pawh a ni. Chuvang chuan Mizoram pawh hi kar ram kan ti reng thei lo hi, chawngtlai hi ram la gar a la ni daih thei nia. Phai veng te pawh a chasawrh a la ni daih thei nia. Pathian kan tih loh chuan kan lo dawh ber u. Eng tuna Pathian thlan hi thlah tunah hian upat tel tel chuan Pathian thlan a har tel tel. Research group pakhatin a rintu ho Kristian ho an sawiah chuan Kumli hnuai lam biakthar za pakhat,

Puitling chuan a hun kal tawh zawng zawng kha Pathian tan a hlan thei tawh lo va, naupang thalai erawh chuan a pianthar chuan a nunpum a hun lo la kal tur a hun tha Pathian tan a hlan thei. Chuvang chuan Pathian thar hun hi tuna ni tih a hriat chu. Tunah hian Pathian thlang chu

Sorkar leh Central YMA thei tawpin an ṭam a, kha game ah khan hmeichhia zahsawm dik vel, mipa sawmriat vel, an vaiin mi zat nih vel tiin a nih chu an lut a, a nun chhung zawngin an taksa mamawh tur zawng zawng damdawi ṭha, ei tur ṭha an pe. Thawmhnaw an ngaihtuah sang a, chu mai ni lova an thlarau nun chawm turin Revival speaker leh team ten Pathian thu an hrilh bawk a. Tichuan, an hun pi a rawn ral a, taksa hnihrem takin thlarau biankhatna nen hlim takin kem atangin an chhuak a. Sorkar leh Central yma chuan an eizawnna tur thleng a ngaihtuah sang a, mahse, mahse, mahse chu.

Socket gold fit khat a si. A dah lei tawh vang a tui ek in a bawm thlap tawh chuan an kalh ri khap a, lawng pathlan ah dah lan kam ngei sar sar a kal tia ka ti. Khatiang chiah kha chu Bible ah ka luah a, mahse Pathian a thlan fan fan mah chu amah leh a chhungte chhan takin an bawm a ni.

Hmuhnawm ka ti e ka inchik. College kan kal laia ka re thei hle e, hring deuha Isua thlang te kha ti mai ang. Isua vanga mawl mang te, Isua vanga thring mang te, ka tih laia Isua vanga tun lai lo mang te kha lo ni chuan an tun lai lo reng a phal lo, an thring reng a phal lo, an mawl reng a lo phal reng reng lo, District-a lo tak takin,

Puli lawn kan thleng chu duma dai leng a tia tukei rawngbawlna report dai leng atang a ṭap ngai lo a dai leng a a ui lut tuk a an tia u luian well well eng ui thu sawi anga emaw vang a an tia tirhko do kham a na reren chhuah kham a nen a rawngbawlna report an pe ve le a ka pu rawngbawlna chhuak chu

Helai a rawn din ve thei chhan pawh hi pi leh pu te, nu leh pa ten Pathian an lo thlan a, keipawh in chu Pathian ka thlan ve vang chuan in zinah meuh he hmun ropui, hmun serthlum thianghlim ah hian kei tehlul mi bawrhhlawh hi lal Isua avangin ka lo ding ve a ni.

Kha vang khan Japan an chak a, Japan an chak chuan kha an group a awm ve. Khawvela football thiam lam World Cup vawili champion tawh an World Cup jersey ah pawh helaiah hian arasi pali World Cup an champion zat a tlar nghat thin. Germany team kha group stage ah a zawnin an tla dur mai engvangin nge inchi khat avangin an vai?

Ka ti ve lo, i lo tih kha Pathian in man a sawm thei. Hei a hawi lo kan tih hi a pawi vang a ni suin, tirhu kan sawi suin a, e keng pawh ka sawi suin a, vawiinah kan thlen ina zanrihtui e e awm e min lo buat sawi sak a, vanduai thil thu in kan chawhmeh kha an nam pawh palh hlawm mai la, in chhuih khut khut in an nam pawh palh hlawm mai la.

In duhthlanna hi na hawrh sang thei cheu a, in duhthlanna hi na ti hniam thei cheu. Wesley Brilliant lehkhabu ziahah Wesleyite unau hma leh hnu a England tih ziah a ni. A lehkhabu hmel ah chuan an unau lo chu a hma a England leh an unau lo chu a hnu a England tihna. A tuna rawn lo chhuah hma chuan England ram aṭawng lutuk a African hmang a sawi chu African sal hmang a suk dawn a luar a. Zubawia tan an ta ve em em a, an nun a rawng bawk si a, mahse chu mite unau avang chuan a lo danglam ta a, nangma vang hian kan khawtlang tuar te khawh a, chaw tlai khawh a, hmain veng zawng zawng in a danglam thei a, i duh thar hna vang hian a ṭha zawngin mawng i nei.

Ral tuan lam niin mual ngaiah thing an hun a, chawn buar tiat a nia maw, ban puang tiat a nia maw, eng tiat pawh ni sela a hnungah thing hriat an hmu a. Chumi bulah chuan hriatthlum trail khen chawhtawlhin an chhiat tling luang mai a, a bulah chem an dah bawk a. Tichuan, Ang Mam chuan, Kei ka ni, kei ka ni. Mahni hming chhang leh mam ho chuan ding serh chuan pan nal nal a, a bula chhimpui chuan la an kik kiar a, chawh tawlh bula a lo thu chuan naupuiin zu chu lo pe a, an khiat khawp khawp a, an kal nal nal thin a.

Nunau leh kan khua hum tur chuan ka hnung tawlh ngai lo vang a, Nelo ai chuan thi ka thlang zawk, chuvang chuan lal khua leh tui chhan nan hian ka nun ka pe tih lo hre rawh u ti na nei a, thing serh sat ngam khawkhatah an tam chuan Nunau an thlamuang thin a ni. Indopuii pahnih na hun lai kha i Japan in ram a la duai duai a, kan rual pawl in a tawi zawng in Hiroshima leh Nagasaki ah an khawpui ah atom bomb an thlak a, an lal an en ber, lal a Pathian in biak an biak an en ber, Hirahito an tlawm a puan a tum ta a, Japan ho chu ruai si nem em mai a.

An thlawh a khaltu ten bel mah ten tih chim hi an miah fo a, an thlawh a chhuah hmain thutiang an la a, Misawng i an ti a, a awm hriat chu Thlarau tih thianghlimna an ti a, an pasal tha, hei an pasal tha Samurai, Samurai kan tih han cheu chu Sri an i mak lo a, an pasal tha hnam sawinak ania, an pasal tha te tih dan dum thul in Lawmah tui an thil chhuak a, an tui thil chu an in a, an in an moh chu an vawm kiah a. Lohiat Keaua tui in nana hman tlak tawh ang u, ang bawk in kei pawh dam in ka lo kir tawh dawn lo, ka ram chhan ah ka nun ka hlan e tih nan ka mit a che e. Pasal fate an nun an hlan thin a ni. Zanina hian